Ҫак ҫӗр ҫинче пурӑнакан кашни ҫыншӑнах тӑван кӗтес чи юратнӑ вырӑн. Чӑнах та, тӑван кӗтес туйӑмӗнчен хаклӑ ҫыншӑн ҫак тӗнчере тата мӗн пур-ши? Тӑван кӗтес пире яланах хӑй патне туртать. Уйрӑмах ун пӗлтерӗшне, аякра чухне, е йывӑрлӑха кӗрсе ӳксен уҫӑмлӑн та лайӑх пырса илетпӗр. Ҫын чӑн-чӑн чун канлӗхне хӑйне ҫуратнӑ халӑх хушшинче ҫеҫ тупаять. Тӑван халӑх та тӑван чӗлхи пекех этемӗн пӗрре. Ӳссе ҫитӗнсен эпир хамӑр ҫуралнӑ ялтан, хуларан аяккарах кайма тӑрӑшатпӑр. Хӑшӗ ҫӗнлӗх шырать, хӑшӗ ырлӑх, хӑшӗ улшӑну. Чун тунсӑхпа тулсан вара, пурнӑҫӑн тӗллевӗ пӗтнӗ пек туйӑнсан, шухӑшпа та пулсан, ачалӑха таврӑнса, тӑван кӗтесӗн ытармалла мар вырӑнӗсене аса илсе кӑмӑла лӑплантаратпӑр. Шухӑшсемпе анчах мар, чӑнласах та тӑвансене, кӳршисене курма, ҫуралса ӳснӗ тӑрӑхӑн сывлӑшне кӑкӑр туллин сывлама, Аттепе-аннепе, тӑван чӗлхепе калаҫма, вӑйӑ картине тӑма, тӑван кӗтесе ҫӗнӗрен те ҫӗнӗрен таврӑнатпӑр. Кунта сывлӑш та уҫӑрах. Тӑван ҫуртта ҫӗнӗ вӑй парать. Йывӑҫ пӳртри пӗренесем ҫинчи турат куҫӗсем те чуна ҫывӑх. Пӗрле ӑмӑртса ӳснӗ йывӑҫсен ҫумне таянас килет. Чӑвашӑн мӗн авалтан упранса юлнӑ юррине тӑсса яратӑн та хӑв ҫак тӗнчене чӑваш пулса килнине мӗн пур чун хавалӗпе туйса илетӗн. Эпир, чӑвашсем, чӑн-чӑн телей хакӗпе пӗлтерӗшне хамӑрпа пӗр шухӑшлӑ, пӗр тӗллевлӗ, пӗр йӑла-йӗркене тытса пыракан, пӗр чӗлхепе калаҫакан, пӗр ташша ташлакан, пӗр чун юррине юрлакан ҫынсем хушшинче ҫеҫ тарӑннӑн ӑнланса илме пултаратпӑр. Чӑваш чӗлхи ан ҫухалтӑр тесен, чӑваш юрри шӑрантӑр тесен, хамӑрӑн тантӑшсемпе, туссемпе, тӑвансемпе, ачамӑрсемпе тата мӑнуксемпе вӑтанмасӑр та именмесӗр чӑвашлах калаҫар. Чӑваш чӗлхи чӗвел-чӗвел чӗкеҫ чӗлхи. Чӑваш чӗлхи чертен, янравлӑ, ҫепӗҫ те сапӑр, кашни сасӑра, кӗвӗре ҫӑлкуҫ таппи, сархивел шевли, вӑштӑр ҫил ҫаврӑмӗ, шӑнкӑр юханшыв шӑнкӑртатӑвӗ, ҫӳлҫисен чӑштӑртатӑвӗ. Чӑваш юррине тӑсса ярсан вара кӑвак хуппи уҫӑлать. Инҫет уҫлӑх хӗвел шевлисемпе илемленет. Ҫӑлтӑрсем пин-пин ҫутипе йӑлтӑртатма пуҫлаҫҫӗ. Вӑрманти тата улӑхри чечексем ҫеҫке ҫураҫҫӗ. Кӑвак-кӑвак артинсем пӗр-пӗрне ачашшӑн сӗртӗнсе кӑлтӑртатаҫҫӗ. Акӑ ӑҫта вӑл чӑн-чӑн илемлӗ те хӑватлӑ юрату. Тӑван кӗтес, тӑван анне, тӑван атте, тӑвансем, чӑвашлӑх. Ҫак сӑмахсем ҫынна чӗм кӗртеҫҫӗ, пурӑнма хавхалантараҫҫӗ, ҫунатлантараҫҫӗ. Ҫак сӑмахсенчен хакли, пахи, ҫывӑххи урӑх ҫук та пулӗ. Тӑван кӗтес, эс ӑнланатӑн пире, эсӗ яланах кӗтетӗн пире. Хӗвел хӗртнӗ хура тӑпра тӑрӑх Ҫара уран утнӑ чух тӑван ҫӗртен пӗвет чӑвашлӑх сӗткенӗ сӑрхӑнса кӗрет. Усӑннӑ ҫунатсем сарӑлса ҫирӗпленеҫҫӗ. Ирӗклӗхе хаклама тытӑнатӑн, хӑвна пӗлтерӗшлӗ, кирлӗ ҫын пек туйса илетӗн. Тӑван кӗтесӗм, тӑван чӗлхем, тӑван кӗввӗм, кӗтрет пек ҫуталӑр эсир тӗнчере, Чӗрере, чунра ҫӗнӗрен те ҫӗнӗ юрӑсем чӗнтӗрлесе ҫуратӑр.
Авани пирӗн килес. Чӑваш Енӗн искусство ҫыннисем кӑларӑмӑн ярӑмне малалла тӑсатпӑр. Ӑна эпӗ, Альбина юрату сӑвӑҫ тата журналист ертсе пыратӑп. Яланхилле пирӗн кӗреке хуҫисем, Анатолийпе Надежда Никитинсем. Вӗсен сумлӑ хӑни, сӑвӑҫ тата прозаик Анатолий Кибеч. Паян та эпир композиторпа поэтӑн шӑписене тишкерӗпӗр, поэзи тӳпинче вӗҫсе ҫӳрӗпӗр, илемлӗ чӑваш кӗввин тӗнӗсенче ишӗпӗр. Юратнӑ кураканӑм, килех пирӗнпе пӗрле пул. Пирӗнпе пӗрле паян эсӗ чӑваш пуласлӑхӗ ҫинчен шутла. Чӑвашӑн илемлӗ те сапӑр юррисене итлесе килен. Анатолий Кичич манӑн алӑра «Эй, тӑван, тус-тӑван» ятлӑ питӗ илемлӗ кӗнеке. Куракансене кӑтартам-ха эпӗ ӑна. Ҫак кӗнекепе эпӗ питӗ тӗплӗн паллашрӑм. Унта питӗ-питӗ нумай илемлӗ юрӑ. Вӗсем хушшинче эсир Анатолий Ильич Кипеҫпе ҫырнӑ хӑйне евӗрлӗ юрӑсем те нумай. Ҫавсене вуласа ларнӑ темӗн эпӗ ҫак япалана асӑрхарӑм. Анатолий Ильичӑн сӑввисенче чӑвашлӑх теми питӗ яр уҫҫӑн курӑнать. Вӑл чӑваш чунне туйса ҫав чӑвашӑн шалти кӑмӑл-туйӑмне кӑтартса парасшӑн. Эсир ҫавна хӑвӑр кӗввесенче ярса илме пултартӑр. Вот эсир ҫак кӗнекене хатӗрлес умӗн Анатолий Ильичпа еплерех паллашнӑ, унӑн сӑввисене еплерех хӑвӑра ӑша илнӗ, вӗсемпе мӗнлерех э, ҫывӑхланнӑ ҫавӑн ҫинчен каласа парсамӑр. Анатолий Ильич Кивичпа эпир тахҫанах пӗр-пӗрне пӗлетпӗр. Э, ҫавӑнпа та унӑн сӑввисем мана Яланах вӗсем кӑсӑклантарнӑ, тыткӑна илнӗ мана вӗсем. Вӗсен э, сӑввисенче чӑнах та вот тӑванлӑх палӑрать, тус-тӑванлӑх, юрату, ну уйрӑмах паллах ӗнтӗ ҫав э, пурнӑҫпа ҫыхӑннӑ философи евӗрлӗ самантсене кӑтартса парать хӑйӗн сӑввисенче. Ҫавӑнпа ӗнтӗ вӑл мана тыткӑна илчӗ, ун сӑввисем паллах. Ку кӗнеке тухас умӗн те унпа нумай калаҫрӑмӑр эпир. Кӑш юрӑсене кӗртеппӗр тесе ҫак кӗнеке, кӗнекене ҫавӑнпа та эпир нумай ӗҫлерӗмӗр ҫак ун сӑввисемпе ҫырнӑ юрӑсене ҫак кӗнекесене кӗртес пирки. Ҫавӑнпа та Тавтапуҫри Анатолий Ишембек Хӑвна та, хӑвна.
Хӑвна тутам хапла пусассӑн. Питӗ матур ӗҫ ӗҫлетӗр ҫав енӗпе те чӑнах та чӑваш халӑхне эсир шухӑшлаттаратӑр хӑвӑр сӑвӑсенче пурнӑҫ йӗрки патне илсе ҫитерме тӑрӑшатӑр, ҫыхӑнтарса ӗнтӗ ҫамрӑк уйрӑмах ҫамрӑксем валлиесӗр тӑрӑшатӑр. Ҫамрӑксем те ваттисенчен, астрахсенчен тӗслӗх илсесӗр те эсир ҫав мӗне ҫамрӑксене ҫав ҫулпа пыма вӗрентетӗр. Эпир баян пӑхса тухакан пӗрремӗш юрӑ вӑл Кӑвак кӑвакарчӑн ятлӑ. Унта питӗ хӑйне евӗрлӗ сӑнарлӑ шухӑшсем пур. Кӑвак-кӑвакартин та ай пулам-и, крыльца умне пырса та ай юрлам-и, ҫакӑн пек э, хӑйне евӗрлӗ шухӑшсем ӑҫтан пырса кӗтӗҫ сирӗн пуҫа? Вӑл Уфара вӗренетчӗ ун чухне. Уфа шкулӗнче вӗренет. Вара вӑл студент каникулсем вӑхӑтӗнче хамӑр республикӑна килетчӗ те хӑйӗн пултарулӑхне кӑтартма тӑрӑшатчӗ. Э, Кӗлт айккинчен сӑнаса тӑнӑ хыҫҫӑн эпӗ тӳрех сисрӗм. Ҫак ачара темле ҫӗнӗлӗх пур. Ҫавӑн чухнех эп ӑна асӑрханӑ. Кайран уҫҫӑн тӗл пулсан хам сӑвӑсене кӑтартнӑ. Вот ҫапла. Пуҫланса карӗ пирӗн. Ну, кваквакарчӑн пирки калас пулсассин ҫавна каламалла. Квакарчӑн вӑл килти кайӑк. Кӑвакарчӑн пур ҫӗре те вӑл йӑва ҫавӑрмасть. Кӑвакарчӑн хӑш-пӗрисем иллентересшӗн кӑвакарчӑна, но кӑвакарчӑн пымасан та пултарать. Вӑл ҫавӑн пек. суйлать. Шӑнкӑш та ҫавӑн пек. Тепӗр чухне пӗчӗк чухне астӑваппӑр вӗт-ха, шӑнкӑрч йӑви тӑваппӑр та, ҫакса яратпӑр та, шӑнкӑрч пымасан пӑшӑрханаппӑр. Ҫерҫи пырса хуҫаланма пуҫлать те Вара питӗ кулянса пӑхса тӑран, мӗншӗн тесе кунта шӑнкӑрч иленмер тесе. Ҫавӑн пек квакарчӑн та ҫавӑн пек. Но квакарчӑн хыпар пӗлтерекен кайӑк. Вот эсир пӗлетӗр пулин те, квакарчӑн вӑл ҫыру та изи килсе пама пултарать. Квакарчӑн бала усӑ кураҫҫӗ. Квакарчӑн бала вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче усӑ курни те пулнӑ. Инҫетрен вӗҫсе килет, ӑна кӑларса яратӑн, калӑпӑр, Мускав панчӗ. Вӑл калӑпӑр Анатолий Никитин ялне вӗҫсе ҫитме пултарать вӑл. Альбина Васильевна Альбина Васильевна те вӗҫсе килме пултарать вӑл. Ҫавӑнпа та Ҫавӑнпа та кӑвакарчӑн вӑл хыпар пӗлтерекен кайӑк. Ҫавӑнпа ну, килӗштеретпӗр кӑвакарчӑна, юрататпӑр, илемлӗ кайӑк. Кайӑк сӑнарӗ урлӑ тӑванлӑха, ӑшӑ кӑмӑлсене уҫса пама май пур. Вот ҫавӑн пек пулса тухрӗ вӑл пирӗн. Халь ачасем, ҫамрӑксем юрлаҫҫӗ те, мана вӑл тата ҫамрӑклӑха та аса илтерет темле ун чухне ҫапла ҫамрӑк ӗмӗр иртсе пырать тете вот э, выляса выляса пулса юл мӗншӗн тесессӗн вӑл
Ҫав выляса кулса юлса тенин вӑл ӗнтӗ хӑйне майлӑ ҫамрӑклӑха хакласа юл тени пулать вӑл. Ҫамрӑка вӑл кулса ҫӳрекен темле те пулма пултарать. Ҫамрӑклӑха хакласа ӑна хисеплесе ун ҫав ҫамрӑклӑхӑн лайӑх енӗсене кӑтартса пурӑнмалла ҫав вӑхӑтра. Мӗншӗн тесен ҫамрӑклӑх ну, пит нумая пымасть вӑл Альбина Васильевна. Ҫапла, ҫапла.
Темшӗн эпир ҫав ҫамрӑк чухне ҫавӑн ҫине шутламастпӑр. Эпир ҫав япаласене кайран ӑслӑланса ҫитсессӗн, пурнӑҫ тути-масине курнӑ хыҫҫӑн, эх, ҫавӑн чухне ма ҫам пек турӑм-ши, ма кун пек турӑм-ши тесе кулянасси те пулать вӗт-ха. Пулать, пулать, пулать, пулать ҫавӑн пекки каярах Вӑл ҫам пек вӗт-ха. Эпир халӗ ватӑлнӑҫемӗн кӗлт ӑсланса пыратпӑр пек. Но ҫамрӑк чухне эпир туйӑм валаҫ килет, туйӑм унта, тем те тӑвас килет, такам та пулас килет, темле те пулас килет, вӑйлӑ та пулас килет. Ҫавӑн пек тапхӑр вӑл, вӑл лайӑх тапхӑр вӑл ҫамрӑклӑх. Ӑна ҫавӑн пек ҫутҫанталӑк туса парать. Вӑл ҫын аталанса ӳссе пынӑ тапхӑр вӑл. Он ӳчӗ те аталанса пырать, ӑс-тӑнӗ те аталанса пырать, туйӑм сисӗмӗ те аталанса пырать. Вот ҫав тапхӑр вӑл питӗ кӑсӑклӑ та, илемлӗ те, ну ҫав хурах, шикленӳллӗ тепӗр чух хӑрушӑрах та тапхӑр. Мӗншӗн тесессӗн эпир чылай чухне ҫамрӑк чухне шутламасӑр пурӑнатпӑр. Шутламасӑр утӑмсем тӑватпӑр та ҫав утӑмсем йӑнӑш та пулса тухаҫҫӗ. Кайран чавса ҫывӑх та ҫыртма ҫук тенӗ пек шеллетпӗр те. Тӳлетме пула, тӳлетме пула. Эп ҫав пек калап вара. Кам та кам хӑй йӑнӑшӗсене курма пултарать, вӑл тӳрлетме те пултарать. Ну калӑпӑр, пӗтӗмӗшле мар пулсассӑн та, ну пӑртак тесе тейӗпӗр.
Альбина, манӑн та хушса калас килет ку юрӑ пирки. Ку юрӑ сӑмахӗсене Анатолий Ильич пӗтӗм чӑваш халӑх сӑнарне тӗп вырӑна хурса ҫырнӑ пек туйӑнать. Ҫавӑнпа та Анатолий Ильич та суйласа илчӗ ҫак юрӑна. Вара сӑввисене вуласа тухнӑ хыҫҫӑн кӗввине халӑха ҫывӑх Юрӑ пултӑр тесе шутларӑмӑр эпир унпа. Мӗншӗн тесессӗн ку юрӑна илсессӗн ку кӗреке юрри пекех туйӑнать. Пирӗн чӑваш халӑхӗ вӗт-ха питӗ мире юратакан, лӑпкӑлӑха юратакан халӑх. Кунта ахальтен мар кӑвакарчӑн сӑнарӗ, кӑвакарчӑн та вӑл мир кайӑкӗ тетпӗр вӗт-ха. Вӑл ырӑ хыпар пӗлтерекенни, мирлӗ пурнӑҫ тӑваканни, вырӑссем те калаҫҫӗ вӗт-ха, голубь мира тесе. Кӑвакарчӑн чӑвашсемшӗн чӑнах та паллӑ кайӑк вӑл шутланать. Чӑвашлӑх чунӗ кунта палӑрни туйӑнать. Ҫавӑнпа та ҫак сӑвӑсене илсе Анатолий Никитин ҫакӑн пек кӗреке юрри пултӑр тесе хакларӗ. Халӑх юрлатӑр терӗ, савӑнтӑр терӗ. Пирӗн чӑвашсен Ним байламалли те ҫук вӗт-ха. Эпир пурте туслӑ пурнасшӑн. Пирӗн ҫӗршывра та мир хуҫалантӑр. Чӑвашсем хушшинче те лӑпкӑ пурнӑҫ пултӑр пирӗн. Кунта вӗт ай-хай пырса кур, ай-хай ҫитсе кур, тет, вӑл, вӑл кӑмӑллатлӑ пӗлтерет-ҫке-ха. Ну кунта тепӗр э, паха енӗ вӑл Анатолий Никитич аранжировкине э, илемлӗ туни. Эп ӗнтӗ Юрӑ пирки калаҫма ман сӑлтав пур. Эп ятарлӑ пӗлӳ илнӗ музыка енӗпеле. Эп яланах мӗн пулса иртет оркестрта, опера итленӗ чухне те мӗн пулса иртет оркестрта. Вот юрӑ итленӗ чухне те аранжировка мӗнлерех тунӑ. Анатолий Никитшин ҫав ӑсталӑх пысӑкка. Кунта вӑл ҫав сӑнара тупнӑ сӑмаххисемпеле сӑввисемпе кӗвви хушшинчи ҫыхӑну ҫакӑнта сисӗнет. Ҫавӑнпа ӑна итлеҫҫӗ, ҫамрӑксем те кӑмӑлпах юрлаҫҫӗ. Ҫавӑнпа ӗнтӗ кӗвви питӗ хӑпар тунуллӑ. Эсир, паҫӑр Надежда Ивановна каларӑр, кӗреке юрри туса хума пултарчӗ терӗр. Вот Анатолий Никитинпа эпӗ пӗр япала асӑрхарӑм, вӑл халӑх чунне туйма пултарать. халӑх чунне туйса илсе таҫта ҫавна шалтан хӑйӗн туса ҫавна халӑха каялла тавӑрса парать. Ҫак сӑвва та вӑл ахаль мар суйласа илнӗ пулӗ, ахаль мар ҫак халӑхӑн ҫав шалти хӗрӳлӗхне, сӑпайлӑхне, ҫав шалти юратӑвне курса тӑрса вӑл ҫав сӑвӑ урлӑ ҫав хӑйӗн кӗввипе ҫыхӑнтарса ярса халӑх патне каялла тавӑрнӑ. Эпӗ ӗнтӗ каласшӑн килӗшетӗр пуль? Кашни вунӑ ҫулта композиторсем ҫуралса тӑмаҫҫӗ. Композиторсем вӗсем питӗ сайра ҫуралаҫҫӗ. Уйрӑмах пултаруллӑ композиторсем вӗсем ҫут тӗнчене темле ҫам пек ӑнсӑртран килсе лекеҫҫӗ. Эп ҫам пек шутлап Анатолий Ильич, эсир те ҫам пек ӑнсӑртран килсе лекнӗ ҫын-и? Е сире ҫавах та таҫтан халӑх ҫуратса кӑларнӑ ҫын-и эсир? Вӑл ҫам пек пулса пырать вӑл япала. Вот Анатолий Никитич ҫемьене родне тӗпчес пулсассӑн, унта вӑрлӑхӗ вӑл малтанах ӳкнӗ вӑл. Тен, ашшӗ, аслашшӗ, кукашшӗ, кукамӑшӗ ҫав енченех пырать вӑл ҫав. Анчах та ҫавӑн пек ҫӑмха пек явӑнса пырать те Пӗр ывӑлӗнче, пӗр хӗрӗнче ҫав япала лайӑххӑн уҫӑлса каять. Гена текен япала пур ҫынра. Ҫав вӑрлӑхӗ вӑл агенсем ҫынра ҫӗрпине яхӑн вӗсем. Вот ҫавсем камӑн мӗнлерех аталанса пырасси вӑл малтанах пуҫланнӑ вӑл. Эп ӑна хам йӑхать тӗпчен чухне те асӑрхатӑп. Халь ӗнтӗ ман халь мӑнукӑм ывӑл парнелерӗ ҫичӗ кун каялла. Вот халь пирӗн эпӗ халь тӗпчен тӑрӑх вунӑ сыпӑк халь пирӗн пулчӗ. Ага, эп пӗлекенни пирӗн йӑхра вунӑ сыпӑк. Ҫапла тишкерсе пӑхсассӑн унта вара вот калӑпӑр асатте кӗсле каланӑ, атен шӑлне Кирук пичче тетӗмӗр сӗрме купӑс каланӑ. Ну, вот ҫам пек пӑхан та, тӑҫта вӗсен пулнӑҫан та, атийӗнчен те, аннейӗнчен те. Ну, вара кайран темле майпала вӗренкелесе мӗн то каласа ӗнтӗ, вот ҫакӑн пек кипеҫ пиччепек ҫын майлашӑнса писсе ҫитнӗ. Вӑл Анатолий Никитин та ҫам пекех вӑл. Вӑл Таҫтан та айккинчен пӗлӗтрен килнӗ пултарулӑх мар вӑл. Вӑл йӑхран пырса хӑйӗнче пулса иртекен япала вӑл. Чи пысӑк лаборатори композиторӑн та, поэтӑн та вӑл пуҫра, пуҫ миминче, унӑн ӑс-тӑнӗнче, лабораторине ӑна айккинче шырамалла мар, веҫех пулса иртет вӑл пуҫра, ҫав янравлӑхӗ те Вот халӗ Альбин Васильевна скалатӑн квак варҫӑн юрра ҫав ҫыхӑну лайӑххине сисеп тесе питӗ тӗрӗс каларӑр эсир, Альбин Васильевна. Мӗншӗн ҫан пек? Мӗншӗн тесессӗн вот эпӗ юрӑсене майлаштарнӑ чухне, ҫапла ҫырса пынӑ чухне, вот юрӑ вӑл хӑй янраса тӑрать ман пуҫра вӑл. Вот ҫында янраса тӑрать, и уҫӑ сасӑсем хӑйсемех ҫапла майлашӑнса пыраҫҫӗ вӗсем. Вара композитора питӗ кӗмелле. Шӑп та лӑп ҫавна Анатолий Никитин сирӗн пуҫри янралӑха, ҫав сасӑсен хӑйне евӗр илемлӗхне сисме пултарса ҫавӑн евӗрлӗ кӗвӗ ҫуратнӑ. Тӗрӗс. Шыраса тупӑр пулин те. Пулсен те хай ку.
Питӗ лайӑх. Эпӗ тата ҫакна каласшӑн. Вот эсир манпа килӗшетӗрех пуль тетӗп. Чӑваш армянӗсем вӗсем яланах ӑслӑ пулнӑ. Енчен те Анатолий э, Никитич ҫумӗнче ӑна ӑнланакан, ӑна пулӑшса пыракан, унӑн кӑмӑл-шухӑшне э, ҫам пек э, шалтан кӑларма пулӑшакан хӗрарӑм пулман пулсассӑн, тен, вӑл паянхи кун ҫам пек аталанса та каймастчӗ пуль. Ҫын обществӑра таран та пулма пултарать. Вӑл паллӑ патшалӑх деятель те пулма пултарать, депутат та, президент та, вӑл таран та пулма пултарать. Анчах та киле ҫитсессӗн вӑл, киле ҫитсессӗн вӑл мӑшӑр, киле ҫитсессӗн вӑл ашшӗ, киле ҫитсессӗн тен аслашшӗ, пукашшӗ. Ҫав кил виҫипе пӑхас пулать чӑнта. Кил виҫипе пӑхсассӑн, вот килте мӗнле ӑшӑлӑх пур, ҫав вӑл питӗ пысӑк пӗлтерӗшлӗ. Вот калӑпӑр, обществӑра вӑл калама ҫук ячӗ янӑрать ун калӑпӑр, ӑна сума сӑваҫҫӗ, ал параҫҫӗ. Киле пырса кӗрет те, килте салху, темле сивӗлӗх, ӑшӑлӑх ҫуккӑ. Телей саманчӗ сӳннипе пӗрех. Вӑт ҫавӑнпа ӗнтӗ мӑшӑр пӗлтерӗшӗ питӗ вӑл пысӑк вырӑн йышӑнать. Ӑна ӗнтӗ хамӑр пурнӑҫрах куратпӑр эпир. Мӗнле килте йӗркелӗх ӑшӑлӑх пур, ҫавӑн пек арҫынни те Нумайрах пурӑнать, тирпейлӗрех пурӑнать, савӑнӑҫлӑрах курӑнать вӑл. Ҫавӑнпа темшӗн эпир ҫемье пӗлтерӗшӗ пирки халь ҫыркалатпӑр-ха. Ҫапах та чи кирлӗ вырӑн ҫыншӑн пурпӗрех ҫемье. Тӗрӗсех калатӑр. Тата ҫак япалана асӑрханӑ ытти халӑхсемпе танлаштарсассӑн чӑваш ҫемйинче чӑваш арҫынӗ яланах хӗрарӑма хисеплени сисӗнет. Вӑл унӑн сӑмахне итлет, унпа канашлать, пӗр-пӗр пысӑк ӗҫ тӑвас пулсассӑн та ҫав хӗрарӑм сӑмахне шута илет. Килӗшетӗр-и эсир вӗт-ха философ? Мӗншӗн тесессӗн чӑваш хӗрарӑмӗ вӑл мӗн авалтан ирӗклӗ хӗрарӑм. Хӑш-пӗрисем каласшӑн хвелтухӑҫ енчен ун пек-кун пек, тен, пирӗн тахҫанхи несӗлсем, мӑн-мӑн асаттесем, тен, хвелтухӑҫ енчен те килнӗ-ха. Чӑваш хӗрарӑмӗн сӑмахӗ ҫемьере ытлашши сӑмах пулман, вырӑнсӑр сӑмах пулман. Вӑл нихҫан та питне хупласа ҫӳремен, вӑл нихҫан та пытанса ҫӳремен. Вӑл Ҫутта тухма тӑрӑшакан хӗрарӑм пулнӑ вӑл. Вот э, Чӗмпӗр шкулне илсессӗнех шутласа пӑхӑр-ха эсир, Шупашкар тӑрӑхӗнчи, Етӗрне тӑрӑхӗнчи хӗрачасем ҫурран утса Чӗмпӗре ҫитсе пӗлӳ илме тӑрӑшнӑ Яккӑльво шкулне кайса. Вӑл пур халӑхӑн та ҫук. Хальхи вӑхӑтра та э, хӗрарӑмсем шкула питӗ ҫӳремен э, регионсем пур. А чӑваш хӗрарӑмӗ вӑл ҫак пӗлӳ енне вот ҫутта юратнӑ хӗрарӑм тесе шутламалла. Вӑл хӑйӗн пӗлӗвне, пултарулӑхне пула ӑрӑва ертсе пыма пултарнӑ чӑлӑхсем пур. Ну, тӗрӗссипе каласассӑн, хамӑр хушӑра арҫынсем мана каҫарччӑр. Пирӗн чӑваш обществинче ҫакӑн пек хӗрарӑмсем пулмасассӑн Арҫыннисем ҫак шая ҫитеймеҫҫӗ те пулӗ. Мана пӗлеттере Анатольевич тата мӗн тӗлӗнтерет ҫав чӑваш хӗрарӑмӗнче. Чӑваш хӗрарӑмӗ вӑл килне анчах мар, хӑйӗн ҫемйине анчах мар хитрелетет, вӗт-ха вӑл хӑйӗн тумӗ урлӑ арҫыннине те ҫam пек хитре тумсем тӗрлесе парса хӑй те хитре тумсем тӗрлесе тӑхӑнса пуҫне те хитре илемлӗ калпаксем тӑхӑнса тӗнчене илемлетет, хӑйпе юнашар ҫӳрекен ытти ҫынсене хитре тӑвать. Тӗрӗс, тӗрӗс. Вот ҫак хӑй пуррипе вӑл обществӑшӑн пысӑк пӗлтерӗшлӗ ҫын пулса тӑрать. Хӑй пуррипе. Обществӑшӑн пысӑк пӗлтерӗшлӗ ҫын пулса тӑрать вӑл. Халӗ эпир сирпе пурте пӗрле Кӗлекере ларакан янташ ушкӑнпа, пирӗн хисеплӗ хӑнапа Анатолий Ильич Кибечпе, Анатолий Никитич Никитинпа тата Надежда Ивановна Никитинӑпа питӗ илемлӗ юрӑ итлетпӗр. Унӑн ячӗ кӑвак кӑвак арчӑн.